my country people una welcome back to my channel today erica don come out come give us pole dancing lessons and the thing no sit well with nigerians and also fina don come out come reveal the reason why she no go ever marry person like groovy

erica she dey do um pole lessons she dey learn how to dance for pole um you know that kind thing wey be say chi chi dey do before she enter big brother house na erotic dancing so na wetin um erica dey plan to do she dey try to learn how to dance using pole to you know explore the sexiness wey be say dey within her but the thing no come turn out the way the girl plan because as she post the video Nigerians dem no take am lightly with her the video come dey cause a lot of laughter me sef i no go lie i laugh because the thing dey very funny as we all know erica if they talk of one housemate maybe naija housemate wey be say get money na erica na be the first person wey go come your mind for all the disqualified housemates so far erica na the only one of them wey be say we go fit talk say this particular person

if you dey watch this video and you never subscribe abeg try make you subscribe hit the like button help me drop your comment for the comment section below and also help me share this video and i thank you so this is the video of the pole dancing where we say she did do where we say people they insult her for so make we just see some of the reactions of how people they see this her newfound hobby

when you are done climb down and go inside hey you guys are not nice at all so the last person here say queen of black yash i beg nobody should come for me all i see is black yash i don't think a woman in her right senses go just the the body shame another woman uh -huh. some people not everybody go get yellow bottom uh -huh. some people almost black you know mentor say now they cause and just the way nature just they create them di next pesin say why set yourself up for drugs like dis in a kontri wia some pipo no dey ok normally my dear even though say dem dey drag her for dat cool dance wey she dey do I just think she do am because she just like di video she must have watched di video and see say she like am before she post am some of dem go come say what is the meaning of this na the next one say I really should have leave IG at this point God says judge not and I'm trying my best but I can't see this and not judge what is it what is this what exactly is this beg make una leave star girl life is too short for person to dey worry about wetin people go go think about am for am to do wetin make am dey happy. If dancing on the pool makes her happy, um wetin concern us for inside. So onto Phyna matter. As we all know, it's like na every when new month wan enter or when we wan enter new year, Phyna dey always give us something to laugh about, something to talk about and which is very good o because in my own opinion, the girl even though sey she dey always behave like a kolo person, she dey always make me laugh. so she come come out come dey explain for her the live wey be say she do for tik um what's it called snapchat yesterday she dey explain to say um the reason why be say she no go fit marry quiet person say she get her own reason say she wan marry person wey be like her wey be say if dem dey if dem dey scatter everywhere dem go scatter everywhere say if the person won't attack her, the person go know say she too she go attack her about those type of things. So as she make that statement, um, Nigerians call it and say, "What they worry this one?" Those type of thing. So make una just listen to what she talk before I go drop fans' reaction for the matter.

so na that kind person so kind na that kind person me i wan marry i no dey for those high okay no go no make i marry my spec wey be my spec i marry person wey be the same thing eh all those dey shali poppy vibe eh all those kind men i wan marry. wey be say even you if you wan hurt me you go know say omo if this girl wan do me own back eh but everybody has their choice now i don't want a quiet man before i usually i wanted to have i i, I I really wanted a quiet man but i change my mind i no want I no want make I wan marry person wey be like me so that if e set nobody dey hold anybody everybody dey para do you get so yes na him be that that's what we talking about igbo man Well, I for want Igbo man, but the last Igbo man, the last Igbo man that I was with, I beg, I beg, I beg. Igbo, Igbo men, I don't know. I just feel say their family too they dey in their business, so nah, I'm not doing that. So I, I- I think I would rather go for an Edo man like me or a Yoruba man. I like Yoruba. I've always wanted to get married to a Yoruba man. So una don hear Fina now. More than one person I dey laugh because anything wey be say um, Fina dey talk, the thing dey always dey very funny. Normally, Fina na na craze normally. Uh-huh. You just want make imagine person wey be say she talk say she want person like Charlie Poppy. Now she say she want that type of person now she want marry. Like now wow God. The house go just dey filled with vibe. Make they just dey look for trouble anyhow. Okay oh, make we see fans reaction for this her statement wey be say she make so. So the first person here come say, how far sha, you go marry portable? Another one come say, does she have mental illness and who is she? This one say, your mumu too much. Another one say, but people voted her in BBA, encouraging this level of raz. Now you all are complaining. What do you people want? Una no see say na I no know whether na Igbo she dey she dey grind for that table or na snuff because the way she dey do her nose you sure say that girl no dey high like that the next person say groove change phyna mind slow poison God please give her funny were as she want from that video you go hear when phyna dey talk say groovy she no even though say she no mention groovy name she say the last igbo man wey be say she date say their family dey always put mouth for inside their matter and na truth she no lie um igbo people wey dey here una no talk say una men na so e just be with dem their family their sisters go shook their mouth put for the matter their mama go shook mouth put inside their mouth their family just dey invested in the relationship so no be everybody wan that type of suffer for a marriage another one come say portable do your thing your sis wife is here the next one say go and marry portable the last person say na crusher fina hold so which means say na igbo crusher now come say my dear smoke smoke your loud in peace make you live long cap okay i no care wetin anybody talk about fida today but you see the fact say fida make me laugh this new month may god help me bless her just i just hope say no be highness make fina dey wish say na person like shalipopi she wan marry god abeg o no lis ten to that thing wey be say she dey talk abeg even if she wan marry her type of person abeg e go good say make she reason person wey be say at least e no really reach that shallipopi kind of craziness at the end of everything abeg say no to drugs una take care una bye